Hemmäňize salam dostlar sagaman oturanmysyňyz bu gün hytaýdaky iň tiz gidýän otlylaryň içiniň nähilligini görýäs öňki gezek ýadyňda tutýan bolsa haýal gidýän poýzdyň nähili gidýänini gördük bu gezek bolsa iň tiz gidýän poýzlaryň nähilligini görýäs. Girişde şular ýaly barlag bar dostlar bu ýerlerem garaşylýan zaly bu ýerde zarýad berilýän ýerler. Mut gaýrat berip bolýar. Eger münmeli otlyň gelmegine birnäçe wagt galan bolsa, şular ýaly massaž oturgyçlarda oturyp dynç alyp bolýar. Şular ýaly iki görnüş massaž oturgyçlary bar. Dostlar, men häzir Hytaýyň iň günortasynda ýerleşýän şäherleriň birinde, gaty bir uly şäher däl, Şantou şäheri. Ýaşaýjysy, bu Şantou şäheriniň ýaşaýjysy bäş million töweregi halky bar, ýagny daş-töweregi bilen birlikde. Bu tiz gidýän otlyň stansiýasy şular ýaly. Yani garaşylýan ýerler şular ýaly. Kiçi şäher bolmagyna garamazdan ullakan bir e, otly stansiýasy bar. Bu ýerde de şeýle ýokarda esgerlerden yani e, e, belli bir milli seneler datlary ýazylgy e, dat gurupdyrlar. Ana o ýerde görseňiz orak çekijiň şekili bar we durşuna esgerler bilen şekillendirilen. Umuman alanda dünýädäki aeroportlar iň howpsuz ýerler hasaplanýar. Hytaýda bu tiz gidýän otlyň stansiýasy-da iň howpsuz ýerlerden birisi. Mysal üçin men ýaňy daş-töwerege aýlanmaga gidemde şu ýerde sumkamy goýup gitdim. Häzir sumkamy göreliň. Şeýle dostlar şular ýaly sumkam ondur, tutam ondur. Yani iň howpsuz ýerlerden birisi. Yani ýanka aýtşym ýaly, e, şu Oha. stationyň içi-de iň howpsuz ýerlerden birisi. Men gün böl otlyma-da birazjyk wagt galypdyr. Hazir o ýerik baryp, o ýerde garaşarys. Biletler şular ýaly bilet bar olarda şu taýda bolýa. Biziň geçdi adymyz adam şeýle bir kän boly nobata durmaly boldum. Nobata duran ýerimizem käwagt kimligimiz ýoklugy üçin problemalar çykýar. Meňkem şolar ýaly geçip bilmedim. Soň o ýerdäki işgärler geçmäme kömek etdi. Biraz gijräk galdym ýöne ýetişýän. Hytaýda diňe şular ýaly ýörelýän basgançaklarda adam bolmaýar. Başga ýerlerde diňe adam.

Biriňizi şular ýaly. Otlyň tizligi sagatda 246 km gidýär dostlar. Elbetde bu Hytaýdaky tiz gidýän otlaryň iň Çalt gitýän däl, ýöne şolardan birisi. Iň tiz gitýän otleniň tizligi sagatda üç ýüz elli kilometr geçýär. Bu ýerem aýak ýol dostlar. Şeýle elli gülýän ýeri. Şular ýaly. Her ýeri arassa, örän tämiz. Beýle kaýa gidýän otla garanyňda hajathanasyy, aýak ýoly örän arassa. Otleniň içerisem şular ýaly. Planýalar örän giň dostlar, şular ýaly, oturgyjam gaty ýumşak, oturgyçlaň ýokarsyna boş gelýän ýerleri bar edil samolýoda münen ýaly.

Gerek zat eda. Ondan hem öwrenmäge zat kän ýöne bar wagtyň her ýylyslara gidirmek dogry däl. Iň gowusy kitap okalyň, öwreneliň bir zatlar.

klas oturgyçlaryny ýa-da biznes klas oturgyçlaryny alan bolsam, hasam üýtgeşik oturgyçlary görüp bilerdik, ýöne bahasy biraz gymmadrak, ýagny iki essä çenli bahasy galyp bilýär. Ýöne eger-de gitjek ýeriňiz gaty uzak däl bolsa, onda hiç hili alat etmäne gerek ýok, arkaýyn ekonomik klas oturgyçlardan birini alyp bilersiňiz. Otly duralgasam şular ýaly. Dostlar başardygymdan ýaňky Hytaýdaky tiz gidýän otlynyň içini we içindäki adaylar görkezmäge çalyşdym we bu adam yene şol yanki şanto şahara golaý bolan şiamen şaharinin bir otly duralgasynda yene de hanjoa çenli şu taydan otly bilen gitmeli boljak we o yerde de belki üytgeşik zatlar bolsa size görkezmäge çalyşaryn eger de yok hemme zat yanki yanki yalak bolsa onda video çekmemi bes ederin şu wagtlykça hemmäňiz hoş galyň saglykda görüşeliň.